Mede Nana Kosi Apraw aba bio. Me ne mtɔso hemmea bɛyɔ num, num sɔ dɛ mɛ. Buroni ba ɛ bɛ kɔ sukuu akyerɛ bɛ borɔfo. Y'ani gye yɛ kasaa ho, sɛ bɛ so b'ani gye bɛ deɛ ho, yɛ so y'ani gye yɛ kasaa ho.
Ne boro kasaa ne yɛ ka.

Ao kɔ ba sake a mbofra yi bɛdze kasa bio mu. Na ɔtɔ so mienu, nananom bɛdze sukuu bɛba yɛ yi. Mbofra bɛkɔ a, bɛnnka bɛkasa bio mu. Wokɔ hera ka mpo a, betsim bɛtwa bɛtwe w'ani ase. Ɛ, ɔban sɛ neɛ yɛndim yɛngyaeɛ kasake no waka saa, ne yɛfa adwene Dɔ se sɛ yɛtwerɛ yɛ kasaa. Na yɛde akyerɛ yɛ nuanom, yɛ abusuafoɔ nom. Sɛ abɔfra hu ne nza hohoro a, mbanyin.
Yɛtwerɛ yɛ wie yei ne yɛ bie sukuu. Yɛ bie mmɔfra bɛ sukuu. Firi sɛ bɛ ne kyena bɛbɛ mbanyifoɔ. Bɛ ke bɛ te kasaa a. a Kasaki tim tindim ne nɔɔfɛ ne sɛ neɛ bɛkɔdwuru do fã a ne sɛ nsɔhwɛ nom bɛyɔ a bɛne mmerɛ biara mu bɛdi anim. Ɔyɛ sɛ wobɛsua kane anaasɛ twerɛ wɔ wo wamoa wo kasaa mu, wo kurom kasaa mu. Wo ne no se bɛakyerɛ wo ase na wɔɔnyini nti wo tim ka ke kyɛne borɔfo ke.
Ndi mem kyere sukuu. Na nea mehu no sukuu mu ne sɛ, sɛ abɔfra odi kan ka ɔmaame anaasɛ n'abusuafoɔ bɛkasa a, ɔresua kasa foforɔ a, ɔtumi ka no dɛ, ɔtumi ka no kama kyɛn sɛ ɔrefiri tia ne borɔfo no ɔresua.
Sukuusu abien, mpanimfoɔ bɛka ho. Mbanyifoɔ bɛba sukuu yi, mbea no bɛdɔɔso. Bɛanya biribi bankɔ sukuu, wɔama bɛɛba babɛsua sɛdeɛ bɛtwerɛ, sɛdeɛ bɛsi bɛkan. Apra firi hɔ a, adedua, adedua. Ɔyɔ anigye, bɛdi bɛnwo bɛ de bakɔ wuo ne bɛhu twerɛ bɛhu kenkan. Ne kasa bi hira a, a ɔde nneɛma bebree ne kɔ. Ɔde amammerɛ ne kɔ, ɔde nyansa ne kɔ, sɛnea obesi bɛsa bɛ ho yadeɛ, sɛnea obesi bɛto dwom a ne nyinaa fam ne w'ahera. Asɛm tɔtɔnɔtɔn
frɛ musuo, asɛm tɔtɔnɔtɔn frɛ musuo, kasa prɛko, kasa prɛko.
Ne kasa biara ɔnam eh, bɛfrɛ sɛ asɛm biara, asɛnnim biara ɔnam kasa so. Sɛ bɛkyerɛ nipa eh, asɛm a, kasa no bɛde bɛkyerɛ no. Kasakasa,
kasakasa, kasa yɛ.
Me na nipa deɛ sɛ wohwere wo kasa a kyerɛ sɛ woahwere eh, biribi yɛ nnie hia.
ɛsɛ no ma mkasa hia m sei eh mkasa no nananom bɛkasa Nam so ne eh, wobeduru ne kasa ke wakɔka. German panyin Nelson Mandela ne ka asɛm dɛdɛ yi sɛ, Wɔkasa nipa hɔ wɔ kasa bim ne wɔasua a,

Bɛbɔ ho mmɔdene ma ne nyinaa wakɔ ye. Wasi pi, wagyina pindinn kɔpem sɛ wiase wobɛwie.